The Chin Post online speaking classroom nakin na kut kan tlaih hna. Kan tok ṭhan hai ka lum tuk. Keimah cu sum ka si. Nihin cu Telling Times topic in kan cawng ṭi hna lai. Mirang pawl nih zeitin in dah suimilam an i chim timi kong kan cawk hna lai. A si ahcun suimilam zeizat dah si cang hnga? Nazi zeizat dah si hnga? timi kha Mirang holh in zeitin dah si timi kha kan theih hmasat a hau ti ko u. Khun phunli in ka rak chim lai. What time is it? Do you know what time is it? What's the time? Could you tell me the time, please? A caan Nazi halning kong a tampi a ummi lakah khan mah phunli te kha nihin ah kan zohṭi hna lai. What time is it? It's one o'clock. Do you know what time is it? It's two o'clock. What's the time? It's exactly three o'clock. Could you tell me the time, please? It's four o'clock. Ci idea te kha na vun fiang lai te ruahnak ka ngei. Pakhat a tlin bak a si. Pahnih a tlin bak a si. Tami pawl chim na duh a si ah khan cun, na zin hnu te ah khan o'clock tami te khan na theih piak khawh. mah nakin a tin bak a si timi kha fek deuh in chim na duh a si ahcun exactly timi kha na ṭhehpiak ngah. Uh, pakhat a tlin bak khi si chim na duh si cun it is exactly one o'clock te zong na ti khawh bantukin it is one o'clock te zong an khan na chim khawh ṭhiamṭhiam. Cun a caan kong kan chim tikah khan AM le PM te zong in kan rak hmang hna. AM kan timi cu Chunhlan paoh kha AM a si ko i Chunhnu paoh kha PM a si. Atu cu native speaker pawl nih an hmanmi nazi hen minute hen a pahnih ning in chim dan kha phun hnih in kan zoh hna lai. A phun khatnak cu simple way in si lai i pahnihnak cu confusing way in si lai. Simple way zoh ṭi hna u sih.

It is 1:30. It is 1:40. It's 1:53. It is 2 o'clock. Simple way in suimilam zeizat da si tiah na chim a si ahcun nazi kha na chim a set lai. Cu hnu lawngah minute kong na chim lai. Confusing way van zoh tuah na a si. Confusing ti tikah khan lau tuk ding a si lo, a fawimi te si ve ko. A hram thok bik ah suimilam kha then hnih in kan then lai. Nazi pakhat in paruk tiang kha past kan ti lai i paruk in hlei hnih tiang kha to kan ti lai. Cun hleihnih le pakhat kar te khi minute in kan chim cun minute panga caceu an i dang hna ti khi cu hapoh nih kan theih hna cu te. Sakhun van zoh tuah hna usih. Asiahcun atu cu nazika pakhat a si tiin kan ruat hna lai. Pakhat a tlin bak si timi cu tindah chim si kha? Of course, it is Wan a clock pakhat le minute panga a luan cang ti si ahcun it is five past one. It is ten past one. Pakhat le hlei nga si ahcun it is a quarter past one. It is twenty past one. It is twenty-five past one. Pakhat le cheu te si ahcun it is half past one. A cheu hnu in khan cun pahnih a tlinnak ah tami lei ah lei ka kan hman cang lai. It is twenty-five to two. Pahnih a tlinnak ah minute pakul le panga aa duh. It is a quarter to two. Pahnih tlinnak ah minute hlei nga aa duh. It is ten to two. It is five to two. Minute panga kan timi cu dengmang si caah khan almost timi zong kha kan hman khawh. It is almost two. Pahnih a si ahcun it is two o'clock kan ti lai. Simple way lio ah khan cun Nazi kan chim dih hnuah minute kan chim. Confusing way ahcun minute pawl na chim hmasat lai. Mah dih hnu lawngah Nazi kha na chim lai. Mirang holh in Nazi kong chim dan ti kha na fiang deuh lai ti ruahchannak ka ngei. Na fian le fian lo ka hngalhnak ding caah atu mah video na zoh caan te kha a tang te ah comment rak pe ve. Ka lung tuk kan i tong ṭhan hna lai.